akka waan ho'i asii na dubbisaa jiru akka waan dhakaan isii na dubbisaa jiru makka kulluhaa taariikh shajaruhaa wahajaruhaa wamadaruhaa dhoqqeen isii dhakaan isii dhukkeen isii lafti isii gaarreen isii hundi ka'annahu yatakallam akka waan dubbatutti ka'annahu yaquul jabala thawri yoo laaltu

gabayatu beeku daldalatu beeku itti naggadatee itti daldalatee duniyarraa dabre mee tanumaa wajjiin iddoo an dhaabbadhu beeytanii bakki kun baxhaa'a qureeyshii jedhamuun beekama osoo rasuuli rabbiin ergamin dura sallallahu alaihi wasallam waggaa gara kuma lamaa maqaan sun haga har'aa jira lafti kun har'a fooqiin asfaaltiin manneen ammayyaa irratti ijaaramullee garuu lafti isii Cobxi dafqa Bilaal isirra bu'e haga har'aa ni haasa'a. Dhiini Sumayyaa ka isirra jige haga har'aa ni dubbata. Ardiin tun Baxhaa'a Qurayshii, bakka Qurayshi gabroota isii keessaa warra Nabi Muhammaditti amane, warra humna hin qabne, gosa asii hin qabne, nama isaa birmatu hin qabne guurtee haada itti dhahattee akka hoolaaf harreetti, re'eetitti harkiftee fiddee ardii kanatti isaan rakkisaa turte. Lafti kun lafa wal qixxaahaadha. Akka mana duuba argitan kanaa miti, lafa wal qixxaaha hedduu manneentu irra jira. Ardii tanatti dhakaa itti uffisanii Abdullah ibn Mas'ud maal jedhe? Nama torba Qureeshi adhabuuf ardii baxahaa Qureeshi fidde jedhe. Torban keessaa jahanuu jecha ittiin ofirraa deebisan toftaa uumanii adhaab ofirraa dhaaban illaa Bilaal ibn Rabaaha. Bilaal ibn Rabaahitu

gaheen hojii isaa adhaana biiroon hojii isaa minaaraa gubbaa bakkinni erga nabi muhammad madiinarraa duniyarraa deemanii biyyinni itti godaane shaamii bakkinni dhaqee qubate jannata osoo duniyaa gubbaa jiru maal taate maaluma argatte maaluma hojjatte yaa bilaal sagalee kophee keetii jannata keessa dhagahee jedhe musxafaan sallallahu alaihi wasallam akka gaafa nabi muhammad du'anirraa

bishaan dhugee uffata tolfadhee kaameraa nutti qabanii tolfannee har'a qabbana keessa dhaabbannee seenaa jaraa hima- himuu fi dubbachuu hin qaanfanne garuu akka anaa fi ati har'a islaama taanee faaya bareeduma sibgatallaahi bareeduma faaya rabbiin ilma namaa uffisanii miidhagnuuf gumaachi isaan kafalan aarsaan isaan kafalanii duniyarraa deeman Oo'i kun, ibiddi kun dhakaan amma irra dhaabbataa jiru kun ni hima. Bilaalin as fide so Umayyaan, Sumayyaa wajjiin, Ammaarii fi Yaasirii wajji fidanii ardii tanatti azzabaa turan. Bakki Bilaal itti azzabame ardii tana, bakka nama dhaabbataa jiru kana naannoo kana fidanii Abii Jahal abbaa wallaalaa

Jaartii dullattii manaa baasee harkisanii fidanii gosa irraa tumsu gosa irraa jara tumuun qabanii meeshaa waraana ebootiin qaama saalaa isii keessa waraanee asitti ajjeese. Yaasir maatii isaa wajjin asitti adabame abbaan Ammaar haati abbaan warraa Sumayyaa bintu Khayyaax asitti adabame. Bilaal ibnu Rabaax jara wajjin jira nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam deemanii irra dhufanii waan jaraa godhan dhabanii azaaba kanarraa deebisuuf humna hin qaban baay'inni isaanii xiqqaadha jaraa azabaman dhufanii irra deemanii rasuulli ammaariin kan mukatti hidhame yaasiriin kan lafatti hidhame sumayyaa dhakaa ibidda kana keessa hidhamte bilaalii

nafse dhagahe hin lallabe bilaal lallabni isaa ardiif samii walitti fide addunyaaf aakiraa walitti hidhe taarika waggaa kuma tokkoof dhibba afurii walitti nuu fide waliin nuu sufsiise bilaal ibnu rabaaha sumayyaa bila abii jahli bira gattaa'ee boqoo isii kana keessa dhayaa tufi waan Muhammad irraa dhuyde jedhaan. Waan jetteen inni itti deddeebisee jennaan dubbiin nuti gadi dhuyne lafee fi foonii walin makame waan tufanii hancufaan namarraa bahu miti jennaan dallansu saniin utaalee garaa isii keessa waraane ajjeese. Rasuuli Rabbii sallallahu alayhi wa sallam waan isaanii godhan hin qabanii sabran aala yaasir fa inna mawcidakumul jannaa Obsaa yaa maatii warra Yaasir. Beellamni keessan badhaasaa fi dhangaan isinii qophaahe jannatatti haa tahu jedha Rasuulli. Ardii kanatti wareegamni Bilaal, Sumayyaa bintu Khayyaax, Ammaar binu Yaasir, Yaasir binu Aamir iddoo kanatti wareegamni kafalame. Qureeshi naalat minhum maa naalat walaakin naalu min Allahi aljanna Qurayshi waan irraa kafalatte kafalatte jarri illee jannata Rabbi irraa kafalatte ardiin tun lafti isiin jirti akkuma amma isin agartan kana jirti durillee azaabni oo'i biyya kanaa biyya Sucuud Arabiyaa Ho'i biyya Makkatal Mukarramaa nama dhufee ho'aa fi ibidda kana dhandhame qofatu azaaba jare sun dhandhamte beeka. Har'a namni qilleensa mukayyafa jedhanii moggaasaniif isa malee biyya kana jiraachuu hin danda'u. Warrummaan biyya kana dhalatee guddate har'a qilleensa malee daqiiqaa tokko dhaabatuu hin dandahu. Wayita dhiirran sun gatii kafaltee. daandii nuu saayxee har'a duniyarraa dhabamte qaamaan dabarte malee taarikaan seenaadhaan ejjannoof kutannoo kallacha taarikarraa qabdi warra taarika isaanii qofa haasawee jarri dhiiga gumaachite nuti hancufa gumaachine jarri gocha gumaachite nuti jechoota gumaachine duniyarraa deemnu miti warra akka jarri seenaa taraarte taraaree dhaloota dhufuuf